कहाँ छै डॉक्टर बाबू नहि ठीक हेता नीक हेतै ने हल्काफ नहि हौ हम अहाँके एक बोतल पानि चढ़ा दै छी कंडीशनमे लाबि दै छी हँ, आ तकर बाद अहाँके बाहर लऽ जाय पड़त डॉक्टर ले ले जा पड़ते फेरो हाँ अहाँ हल्का पर नहीं हो अहाँ आब ई महसूस करू जे आइ दिनसँ हिनका विशेष परेशानी विशेष खटाइ कम करबै समय पर भोजन कनी नीक से समय देबै पर डॉक्टर आराम। बाबू सुइया भूखै छै पूरा बेहोश भए गेल की करबै बड़ कमजोर भए गेल अङ्गनामे धियो पुतो हमरा सैटा कहर मचबैत है कोना गाँव पुता कोना होशमे चलि आबै

भेल ना डॉक्टर साहब हाँ हाँ हाँ अस्थिर रहू भऽ गेलै एकदम आप लाइन पर चलि आयल आब चिंता के बाद चिंता से दूर भऽ गेल अहाँके अथी पेशेंट हमरो कनी दिक्कत बुझाइ छल हमरा बुते हेतै कि नहि हेतै

के अहाँ बहुत घर में भला केने छलिए ताहि दुआरे हाँ, अहाँ के पेशेंट ए डॉक्टर साहब धिया पुता ये नहीं देखतिए ना आ नहीं कहतिए तो वही टा खेते ला मर जेती हाँ तऽ आइ दिनसँ अहाँ सब एकटा बात ध्यानमे ई राखू जे जेहने बेटी अपन तेहने पुतोहोके बेटी मानियौ आ ज्यादा शासन नहि करियौ ज्यादा जे हइ से तंग नहि करियौ आइ ककर खर्चा होइ छै एते लेनी के देनी ककर पड़लै हमरे खर्चा भेलै अहाँ कते परेशान भेलियै मुंह में थूक सूखि गेल डर से तब कहू तऽ कोई घर में नहीं अतेक जे मानि ले पहिले जे चिंता करितियै ओहो एकटा मनुष्य छियै ओहो एकटा आराम चाही ओकरो समय पर सब कुछ चाही अपन बेटी जका मानतियै आइ तऽ नुकसान नहि होइत ई अहाँके तागत के सुइया दै छै हँ पानि गिरैया ठोपा ठोपी ओ ओवर लीकेज है ओ इसे नहि कोनो बात है। ओ, दबाइ गैस दैया सुइया हँ दवाई छै ने पानिए में के दै छै हाँ सब एही में पानी में देबै ने तो उनका नस नस में जे है से पानी अंग अंग में पहुंच जते ताकत एते नहीं बा हाँ। डॉक्टर साहब पूरे शरीर में माने उनकर प्रभाव दवाई के जेतै प्यास आबै छै हाँ ओकर हेमोग्लोबिन बिल्कुल कम है ओहि गोटा बिना पेटो खराब रहे एकरा और कमजोर भए गेलै पेट झड़ल रहे हाँ ताहि पर खूब काम करबै छै अपने करे चले डॉक्टर साहब नहीं नहीं आ भैया नहीं करतिए तो करते के इएह टा छै करै छलैया अपने बूढ़ पुरान छियै अपने एकटा धिया पुता के जेनाहिते संरक्षण के लिए तेनाहिते टाइम पर कहते नहि खा लिअ काम हेबे करतै आ तैयो तब एना नहि ने होइत अपना शरीर के ई अपना न बुझते डॉक्टर नहीं, साहब नहीं। हम टाइम पर खायब स्नान करब नहीं, आराम आराम नहीं। करब हम तो नहीं रहे छी नया घरमे। आदमी के से नहि रहै छै हम रहे छी चोरी चादर माल जाल बकरी पशु पशा व्यस्त रहे छी हम तऽ नहि रहै छियै घरमे ई ने बुझतै आ बेटी पुतहु की खेलकै की पिलकै हम देखै लए जाइ नहि छियै घरमे लिअ हमरा दवाइ दोकानमे जे से सामान हमरा जे है से भेजऽके छै बहुते सारा दवाइ सब घटल छै कनी कालमे हम जायब हिनका खूब नीकसँ देखियौ एहिजा ई सब रह दियो ने डॉक्टर से कामे लागि जेतै तऽ फेर जहाँ लाबै लए नहि नहि ई सब रहतै रह दियो ई सब ई सब जे काम लगे वाला है ओ रहतै जे नहि लगे वाला है ओ लऽ जेबै आब हिनका जे है से जे छोड़ि कऽ नहि जेबै ई पानिके चेक करैत रहबै पानी यदि कम हेतै तऽ हमरा जानकारी करायब हम तुरंत चलि जायब हमरा आओर आओर पेशेंट के देखै के छै और या लिया मना ठीक है हिनका हवा के पंखा चला दै छियै अहाँ अपने अधैर्य नहि हेबै

बेटा कहाँ यऽ रह न रह न बेटा के बात नहीं बजा अखनी बेटा कतऽ जे माँ ओ तऽ गेल- हम कतऽ आयल छियै अरे सुना ना तू चार गोबर ला के गेल हन खे हँ अब ओना से एक घूर ला तऽ गिर पड़ल रह बेहोश भए गेल हन। एतऽ कोना एलियै हम ओतऽ तऽ उ छोड़ा संजीपा आब कहिए देखलकै वना तऽ हमरा दौड़ के एलै कहै लए हम अंगना मे छलियै चौर फटकै छलियै